Dumelang gape ke Lucky ba bua Setswana se se monate ke na le reo gape o tle itlhalosa. eh ke moragae wa re bodigela once again eh me ba banketsing ko strateng ba mpitsa ka kgotla itsile eh le nna ke fano re tlo bua Setswana se se monate mme le ra dikgang tsa teng di le marara mme re fano. Ke puisano ya banna ba le babedi banna ba Batswana maloba fale be re bua ka rakgadi
rakgadi re mmone rotlhe mo mafaratlhatlheng rakgadi a re bolelela gore ee eh, eh, don't you dare don't you dare eh, ba mongata ka dinkgwana tsa metsi ga ke itse gore rakgadi tota nne go rileng mme potso a ka e ne o sira gompieko fela ga re buisang um bo rakgadi leshantsu lo o bolang mo nyalong tsa bokgaitsadialo
o ka re ga ba go utlwa sentle re o a re goreng le itshunya-tshunya dinko tsa lona mo mererong ya manyalo a bokgaitsadi a lona ka gore tota ga se wena rakgadi o o rakgadi wa bana e seng wa reo wena o o kgaitsedi fela
kana school jaanong re ne re go tlotlomatsa re re enya ka gore tota dikokomane di teng um ke rakgadi mme tota rakgadi wa tota o motona o mm. teng ga go sa tsereganya ene mo nyalong yame wena o lekgaitsediang o shantse o bolaa
Kgang e thata bagaetsho, nna ke motho fela ke a tle ke re bona jaaka ke tlhalositse maloba gore kgaitsadi ya rrago ke rakgadiago jaanong ka be ke tlhalosa gape gore tota kgaitsadi ya rrago ke letsogo la ga mmaago a kere Jaanong ga e ntse jalo, ke le reetse ka re, e felela e le gore tota kgaitsadi ya ga rraago o a go feleletsa a mo naa lerato le mmaagwe a le mo neileng. Ga e le gore jelase e a go fetelela, go raya gore sengwe le sengwe se tla fetelela. Okay, mona ke a go utlwa. Ga ke gane, ke go tsere ka tsele, tsebe tsoopedi. Mme ke santse ke eme ka lefoko gore ga o le kgaitsadiake, Tota le ga o tla tla o fiwa go te nya o lebogo la ga rakgadi. Ga go reye gore kgwebo e rage me re ka ga go te tsose lerole o e fuduwe go tswa ko tlase. Tota nte ke botse jang bo kgaitsedi ya rona ke eng le sa utlwane le balekane ba rona? kana ra tsa ntsala ke ke ke e tlhamalatse jaanong ra tsa Ee. a ke re Mm. e be re re nya se ga metsi ke o ka gore wena o sa mo lapeng sa nakwana o tla tla o tsewa o tsamaya ke wena o ko bo mmontsha gore nyaa mma mo lapeng le go giwa metsi fo nokeng ele mme bona ba kgakgautana le le wa kgaitsedi ya rona ga go bona re yo nkgwana o seka ba ba e kgong e ka re dina le dibakhoutu ga nne e sekenwa sentle mme le gale ke ka re buile ra buisana ga re ee ke puisano ra be re le ka go tlhaloganya jaanong wa tlo nthe e gore nna ga ke nke ke tsaya letlhakore go siame tla ke tseye letlhakore ee a ke re o ka sekgwala re le bo advocate advocate of change advocate advocate nna nna kgang ya me ke ye rakgadi ke rakgadi wa bana go siame ee mme ke kgaitsadi ya mothakao ee ya o nne o tlhe o nyetsa ko re mototomaso ka nne o re Oh. mothaka ka motho a tsene o nne o nyetseng ee monnao monnao ee, re tloga re tshwana le botinto re bokala fela ka gore ga ratsa a re tlhomphaneng jaano go siame ka gore ke ke kgaitsedi ya monnao mm. o tshwanetse a morate ga a bona gore no fo a tsereng teng ga go a siama o tshwanetse a bue ga ke ga kgakololo ga ise e senye gope tsikinyo le one tota ga e phoso mme kana ga o tsoge ka moso fela ore kana ke tsere ga ke tse ga o tsogang a re ke mo lorile ga tonna ko stand number 364 ke a go mo tsaya a ba bo a tla motshotse gompieno la mmona le kopana le ene le ene wa itshupa ka ditiro nako nngwe ga a tlile a le mmona mabogo e be le tsitsinya gore nyaa fa nya ra go bona e se gore ke tle go tsaya motho ke be ke laiwe o seo O bo o tla go tsena, o nnyanyabolola ke didimetse. kgang e a utlwala jaanong Goreng ke nyanyabololwa ke didimetse? eha Ke lo o sa mpolelele nako e ke tshela gore mona kana ra itumela mme o kana re mmone malobao o tsentse o disitse o file batho dijo tsa barena banna kgang e bokete le nna e simolola go mpalela rra kana ke fore Yana.
borakgadi borakgadi borakgadi two i c ebile te re e tlhamalatsa ga se borakgadi ba nnete ke bo two i c Ee. ga o sa itse two i c tsa bo go tsena mo digoogle ke bo second in command ke raya fela mme ke sentsane ke eme ka lefoko kile Ee. lefoko la me ke gore Mm. jaaka kgaitsadio a go rata. E tla re ga o tle bo o na le sego sa metsi o se tlisitse kwa gae mm. ga ba sa utlwane man go nna boketenyana
potso kore bothata a beleng bothata beleabe ke botsalona bokgaitsedi ya rona ka tlhamalelo bothata a beleng o sa batle sego sa ka sa metsi mm. a wa re ga ke a bona ga ke a tlhopa sentle a ga ke na so gate tasty kampo ka gore tota ga ko kwa fufega ka nna o ka se kwa nna ditshwanelo tsa ka ka moso ke le motho a rre mm. o kgaitse di aka ga ke a tshwanela go di batla mo go ene ke tshwanetse ke nne le o nthusang jaanong ga o ikitse go tota departmente mm. ga se a gago o shantse o bolang kgaogane le kgang e kana ke kgaoganya le kgang eo mme re lemogile gore tota dikgo tsa metsi o ka re ga di tsewe sentle ko lapeng ga di sa tsewe sentle nna bokgaitsadi mo teng ga e butswe ga e tshole
pitsana e ga te ya kgabakgaba fela yaanong bona re e fetsa yang kgang nya nna go gobedi Kgaitsadi a ga ke elwe ke a be ke batla kitso le maele ke tlhaloganye hmm. gore tota ya beeleng kgotlhang ya beeleng magareng ga lona le dikgo tsa metsi gone ga ke gane e go na le lerato le lefufa leo la gore o kwa gaetso mme ga ke motsere kerekeo le ene o tshwanetse o motseye jaaka wa gaetso ga o gakolola o gakolole matlhakorotlhe hmm. ka moso mona go na le dilo gate go di-gbv malatsi ga e le nna ka moso enente ke gakololeng batho gbv ga se gore ke kakato ya basadi fela le banna ba kakatwa mo teng mo go gender gender go male and female mm. mme ne ke kgabola kgannye monna o kgona go keteka mosadi ka moso e be go tenya wa bono moreng tota tota jaanong fa kgaitsa diake re o buile ke buile Mafoko a a se ka a wela fela mo mmung. Ra arabeng. Re kopa gore ra arabe ka gore ra botsa.
Kgotsa o ditlhopo, ke a botsa. Nna. Leshantsu lo bolang. Ke ile le gone. Ee. Bo rakgadi, two I see. O rakgadi a banake. Ga o rakgadi wa me. Ke ne ke laiwa ke sa laiwe ke wena. jaanong ga o tla go nnyanyabolola o re tota ke tletse pelo ke ya go mo ne ba re ba go give ke ya go mo give ya wa bo o dirwa ke eng yaanong gore ana go fa ba kgaitsadi ya rona re bua ka ka sekgowa ba re ke segregation of duties mona o tolokile thata le nna sentagile bone ke na le se- ke rona grammar. bona re raya gore mongwe le mongwe o na le tiro a e tshamekang Ah, ga o le rakgadi e tshameka tiro ya borakgadi mo go nna ee, ko Ga o kgwele ya le- dinao Ee. gate o tshwanetse o tshameke mo le- mo position ya o seka ba go defender o le striker ra go neela mang gore a ye go a kwa ya go kora yaanong wena o le kgaitsadi ake o rakgadi wa banake e seng wa me ke ka moo reo a lwang gore Ee, lona bokgaitsadi a rona le itshunya-tshunya mo mererong e e leng gore tota ga e le batle Mm, le pagolola mogodu le sa e tlhaba yaanong le sa o tlhatswa le o tlatswa kgang ke yone eo ya gompieno eo gore ga re re rakgadi o na le bothata ee ra re mongwe le mongwe o na le karolo a e tshamekang mo lelapeng ga o le kgaitsadiyake nna kgaitsadiake finish ga o le rakgadi wa me nna rakgadi wa me re felele foo and o nne rakgadi ka kana ga rele ke o tloga ba tsa- ba tsietsa ga bare Ee. kgotsa ra re go nna rakgadi o na le tetla ya go nyanya bolla ka a dirile matlhabisa ditlhong a malao ee ga o le rakgadi tsamaisa tiro le tlotlomatso ya go nna rakgadi sentle go bona le gore tota motho a seriti O- wa- wa wa di bona dilo tse ka itse gore ba bantsi ba kopala makoa ba rona na re diretsang ka raga tempele ee ke di ke levels di-levels ke di-levels Ee, se ka batla go bore a ga tempele Eh, ee di-levels thank you yaanong rakgadi ole wa maloba nna ke tlhabile go bua ka gore ga ke na puo mme ke tla dumalana le reo ka dintlha ka dintlha tse a di buileng gore rakgadi wa maloba tota ne e se nako ebile e se lefelo la gore nka ba buile sa se buileng wa ba wa ba tshaba gape matlhabisa ditlhong a tlhakodi maturusi nna ke a mokgalema ja nte ke go apara ba ke ebile ke tle go mokgalema se re tla tla re mmona mo nakong e tla until then um, keep subscribing keep watching keep sharing thanks for the support eh le ska lebala lentswe le teng ko hashtag lentswe Aha. ko youtube channel le yone tlika foo go na le button e tšhitswanyana foo o rotletsege gate ke subscriber subscriber go mahala ga o jarte sepe ga o Ee. tseelwe sepe ka gore re batla gore re nne re ntse re bua jaaka re bua jaana Foo, e nne puisano gore foo e namatshang e utlwetse puisano e monate ya setswana ya setswana re ntse re tlhakanya fa le le fale ya go tshwanetse re tolo ka mangwe a sela mme gone o ntagile kgante la re buile go utlwetse re buile go utlwetse re feng foo ka di-comments foo re feng foo ka di-shares ka di-likes your opinions are very very very very valuable um buang le rona buang le rona ke le reetse kare bua setswana se se monate plus lentswe equals to puisano
ra leboga